Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Botticelli, Donatello, Michelangelo. Il-koll saru artisti kbar bis-saħħa tal-familja Medici. Meċenati ta' żmien ir-Renaxximent li kienu jikkommissjonaw lill-artisti u jisponsorjaw it-twaqqif ta' bini pubbliku. Fi kliem ieħor dawn l-artisti kbar esprimew l-arti tagħhom permezz tal-flus tal-mediċi.
Għaw Malta u koll kena kollezzjonisti kbar. Nistaw nibdew fil-passat, per eżempju fil-seklu 17 kena l-ġan Francesca Bela li kellu kollezzjoni renomata ħafna u bat iktar tard fil-seklu 18 Kellna l-Konti Saverio Marchese li ħalla kollezzjoni kbira ta' pitturi u inċiżjonijiet lill-Mużew tal-Katidral. Kellna ukoll l-Marchese Barbaro li l-kollezzjoni tiegħu kienet imżewqa mhux biss b'pitturi imma anki b'oġġetti tal-arti. U mbagħad iktar tard, naturalment fis-seklu 20, kellna nies bħal Olof Golscher li tiegħu u għal Palazzo Falzon u l-kollezzjonijiet tiegħu li daż-żmien nistgħu narawhom miġburin hawn ġew. Fi żmienna wkoll għandna kollezzjonisti kbar, kollezzjonistli li qed jixtru biċċiet tal-arti, qed jieħdu ħsiebhom, jikkorawhom ġewwa djarhom, jirrestawrawhom, jinxurjawhom, qed jieħdu ħsiebhom sew. Qed wkoll jixtruhom minn barra minn Malta, minn irkantijiet fejn dawn l-oġġetti forsi fi żmien kienu telqu minn xtutna, issa qed jerġgħu jġibuhom lura. U huma dawn il-kollezzjonisti li qed jgħinuna tant, fis-sens li wirja bħal din ma setgħetx isseħħ kieku huma ma sellfuniex il-biċċiet tal-arti tagħhom. L-arti mhijiex biss pittura jew inċiżjonijiet jew skultura. L-arti wkoll hija l-oġġetti dekorattivi, aħna nsejħulha d-decorative art, ġifieri dawk l-oġġetti li huma sbieħ, huma ovvjament biċċiet tal-arti imma kellhom funzjoni, jiġifieri bħal għamara jew biċċiet tal-fidda li kienu jintużaw anki fuq il-mejda jew kienu jintużaw fid-dar, imma fil-fatt huma sbieħ, huma ta' preġju artistiku. Li nagħmlu huwa li naqbdu oġġett mill-kollezzjoni permanenti tal-mużew jew forsi kollezzjoni ta' oġġetti u mbagħad inkabbru madwarha fis-sens li nissellfu oġġetti oħra minn kollezzjonijiet privati u anki pubbliċi, jiġifieri anki mill-Mużew pereżempju tal-Arti minn Casa Roccapiccola, indaħħlu dawn l-oġġetti Allura niffukaw speċifikament fuq dawn it-tip ta' oġġetti. Issa f'din il-wirja qed niġbru kollezzjoni kbira ta' arloġġi tal-but. Qassamna din il-wirja f'diviżjonijiet differenti. Naturalment iffokajna ħafna fuq l-arloġġ Franċiż tal-ħin rivoluzzjonarju, il-ħin deċimali, però wkoll iffokajna ħafna fuq l-inner workings tal-arloġġ, il-mekkaniżmu tal-arloġġ, kif jaħdem arloġġ. Dan huwa importanti għax forsi normalment naħduha for granted però fil-fatt il-mekkaniżmu tal-arloġġ huwa importanti. L-ewwel ħaġa rridu ngħidu li l-arloġġ beda pressa poco xi ħames mitt sena ilu u kien hemm ħafna developments tekniċi fih. Jiġifieri dawk nipprovaw nitkellmu dwarhom. U mbagħad għandna diviżjoni oħra li tħares lejn il-casing tal-arloġġ. Fil-fatt qed nuru ħafna arloġġi li huma ppitturati bl-iżmalt, anki xeni hemm fuqhom u ħafna kuluri, allura qed nuruh bħala oġġett ta' sbuħija, oġġett li jintlibes, oġġett prattikament ta' ġojellerija. Ukoll iffokajna fuq l-aspetti tekniċi tal-arloġġ, il-varjetà, l-antikità tal-arloġġ. U hemm sezzjoni oħra li hija interessanti partikolari għall-Maltin għaliex ħarisna wkoll lejn in-negozju tal-arloġġi f'Malta. Fil-fatt irnexxielna nsibu seba' arloġġi li huma ta' għandhom isem fuqhom ta' Salvatore Micallef u xi kultant ukoll arluġġar ieħor Malti, Giglio, ma nafux ismu imma Hemm miktub Giglio. Jekk tiftaħhom dawn l-arloġġi ġo fihom hemm miktub A Malt, jiġifieri magħmulin Malta. Fil-fatt nafu mit-tip ta' mekkaniżmu, t-tip ta' xogħol li fihom li probabbilment saru fl-Iżvizzera imma on order, jiġifieri kienu ordnati minn Malta minn arloġġarji Maltin. biex jinbiegħu Malta. Forsi l-iktar arloġġ speċjali li għandna ġewwa din il-wirja huwa dak maħdum minn Robert Robin, arlurġar Franċiż tal-aħħar tas-seklu 18. Fil-fatt dan l-arloġġ huwa tas-1797. Issa x'għandu partikolari x'jagħmlu daqshekk speċjali? Meta tħares lejh tinduna li għandu għaxar sigħat biss fuq il-wiċċ u dan ma kienx xi żball, għaxar sigħat għax kien jirrifletti l-ħin rivoluzzjonarju Franċiż. X'kien dan il-ħin? Mela, ftit wara l-Rivoluzzjoni Franċiża kienu daħlu sistema kompletament differenti ta' ħin. Mhux talli l-ħin tal-ġurnata kienu qasmuh differenti, imma anki l-ġranet u x-xhur reġgħu semmewhom mill-ġdid, Kull siegħa kellha mitt minuta u kull minuta kellha mitt sekonda, ħin deċimali. Issa, da beda fis-1793 introduċew din is-sistema u mbagħad baqgħu għaddejjin sal-1806. Indunaw li ma kinitx prattikabbli għax il-bqija tad-dinja kienu għaddejjin bil-ħin Gregorjan u fl-ewwel ta' Jannar 1806 kellhom ineħħu s-sistema kompletament. Peress li din is-sistema kienet użata għal ftit snin biss, naturalment kellhom jikkreaw arloġġi biex għal dal-ħin, però ftit ħafna taw fid-dinja, huma rari immens. Fil-fatt ma nafu bl-ebda wieħed ġewwa Malta, huma. Iktar rari dawk li huma maħdumin minn dan l-arluġġar partikolari, li kien arluġġar importanti ħafna, kien l-arluġġar tal-re, imma wara r-Revoluzzjoni b'xi mod irnexxilu anki jirbaħ il-patrunaġġ tal-poteri ta' wara naturalment ir-Revoluzzjoni. Nafu biss b'tlieta fid-dinja u wieħed minnhom huwa Propju hawnhekk f'din il-wirja. Din il-wirja ġiet ikkurata minn David Thompson. David Thompson kien il-kap tal-oroloġija ġewwa l-British Museum sakemm ma rtira riċentament u stidinnieh li jikkura l-wirja. Huwa aċċetta, aħna naturalment onorati ħafna li aċċetta li għamlilna dax-xogħol. Din il-wirja hija miftuħa għall-pubbliku, hija kompletament b'xejn. Wieħed jista' jiġi Palazzo Falzon biex jara dil-wirja. sal-10 ta' Jannar, kuljum, weekends inklużi, ħlief nhar ta' Tnejn.
Il-kultura, bħal kull settur ieħor ekonomiku jew fejn hemm attività fil-pajjiż, jikkontribwixxi fl-ekonomija b'ġiex modi, b'mod dirett u b'mod indirett, b'mod dirett billi jimpjega n-nies, sija full-time, sija part-time. U dawn ovvjament jaqalaw paga, jaqalaw għajxin jew itejbu l-lejxin tagħhom b'dak li jaqalaw. Però tikkontribwixxi wkoll b'mod indirett. Per eżempju, jekk dak li jkun qed jixtri materjal minn ximkien ieħor, jekk dak li jkun qed jonfoq biex dak li jagħmel ikun jista' eh, ifornih b'materjali minn setturi oħra. Però is-settur tal-kultura għandu xi ħaġa iktar interessanti wkoll u dan hu illi jikkontribwixxi għas-settur iktar wiesa tal-kreattività. Allura pereżempju nies illi jaħdmu ngħidu hekk fis-settur pereżempju ta' art and design jew ta' advertising jew anka fit-turiżmu qed jieħdu ħafna idejat minn dak li joħroġ mis-settur tal-kultura. Jiġifieri is-settur tal-kultura bħal ħafna setturi oħra Mhux biss dak li huwa ovvju kemm hawn nies impjegati pereżempju fis-settur tal-film, imma anke dak li joħroġ minnu u jagħti impetus fl-ekonomija.
Ruben, jekk ikun indeskrivik bħala artist, naħseb inti wieħed mill-artisti versatili immens il għaliex timraħ eh, fuq ħafna livelli. Kif kif bdiet il-ħajja tiegħek bħala artist u x'kienu d-diffikultajiet? Sewwa, bdiet naħseb bħal ta' kull artist ieħor bħala student, sewwa, kemm Malta, kemm l-Italja, kif ukoll l-Amerika. Ġifieri biex ngħid hekk, l-ewwel fażi tkun li naħseb l-artist jieħu esperjenza internazzjonali tal-qasam tiegħu, fil-każ tiegħi l-kompożizzjoni. Iżda meta ġejt lura għaxar snin ilu wara l-Amerika Malta fis-sena 2004, waħda mill-isfidi, mill-ewwel sfidi li dħalt għaliha kienet illi noħloq l-apparat madwar ix-xogħol tiegħi professjonali. X'voldieri? Voldieri illi jekk artist għandu jkollu websajt professjonali, mela dik noħloqha jien. Jekk l-artist għandu jkollu katalgu ta' videos li jirrappreżentaw ix-xogħol tiegħu, b'mod professjonali mela dik noħloqha wkoll. Bil-konsegwenza li ovvjament meta nipproponi x-xogħol tiegħi fuq festivals internazzjonali, meta d-direttur artistiku jfittex dwar ix-xogħol tiegħi ħa jsib ir-referenzi kollha li jeħtieġu biex jevalwa x-xogħol tiegħi fuq livell professjonali. Ta' min ngħidu Ray illi ovvjament jien, Jien dejjem inħares lejn xogħol ġdid kif ħa npoġġih fuq il-vetrina internazzjonali, jiġifieri jekk artist jikkuntenta illi x-xogħol tiegħu jasal sa Malta u jibqa' Malta allura mod ieħor, sewwa? Iżda jekk artist qiegħed ifittex illi jesporta x-xogħol tiegħu allura jrid bilfors iħares lejn il- palk internazzjonali bil-kuntatti u anki bil-livelli meħtieġa. Taħseb li hemm tendenza li forsi aħna l-Maltin inħarsu daqsxejn lejn it-tip ta' għajnuna li nkunu nistgħu nieħdu minn fondi, istituzzjonijiet governattivi u mbagħad dak li jkun jieqaf hemm, qisu kważi kważi jippretendihom u mbagħad ma jagħmilx dan l-isforz kif qed ngħidu? Iva, naħseb li forsi speċjalment dan l-aħħar snin li b'xorti tajba għandna aċċess għal fondi lokali u anke internazzjonali, l-artist jaħseb illi dawn huma biżżejjed. Iżda kull artist naħseb fl-istorja tal-arti dejjem investa fix-xogħol tiegħu. U di xi ħaġa li forsi xi artisti Maltin ma jirrealizzawx kemm fil-fatt trid tinvesti eh, u mhux fil-bidu biss, il-ħin kollu. Jiġifieri, ovvjament x'aktarx iktar ma timmatura l-karriera, x'aktarx iktar ħajt tagħmel investimenti kbar, bil-riżultat illi wkoll ikollok biex ngħid hekk konsegwenzi ta' profitti aħjar. Imma l-artist irid dejjem jieħu riskju li jinvesti biex jiżviluppa l-arti tiegħu jew fuq livell ta' produzzjoni, jien mhux l-ewwel darba illi nieħu fond imma mhux talli qas nara flus minn fuq dak il-fond imma talli nżid xi ħamest elef oħra biex nipproduċi x-xogħol, ovvjament bit-tama li mbagħad dawk il-flus ħa jiġu lura bis-saħħa ta' proġett li jiġi esportat fuq livell internazzjonali.
La bank aħna nemnu li l-persuna għandha tiżviluppa kemm ehm, mod finanzjarju, però wkoll mod holistiku meta tnajdu b'mod holistiku, niġifieri li ehm, ikollu ehm, ehm, apprezzament lejn l-arti u kultura ukoll affarijiet oħrajn, storja, eċċetera eċċetera. Għalhekk nippruvaw kemm jista' jkun li l-bank l-oġġettivi tiegħu mhumiex biss li jagħmel profitti, importanti li jagħmel profitti fl-aħħar mill-aħħar għandna responsabilità lej id-depożitanti u l-klijenti tagħna, però wkoll biex jagħti kontribuzzjoni lej is-soċjetà. Il-bank ehm, ġiet ġi format eh, ċirka fil-1910 bħala ehm, assoċjazzjoni ta' nies li jinaqdu flimkien ehm, biskop, biskop li jgħinu n-nies ta' dakinhar biex jitalmu ifadlu, ġifiri hemm l-aspett finanzjarju, però mill-profitti li għamel il-bank kienu jmorru għal attivitajiet ta' natura soċjali. Meta nitkellmu fuq attivitajiet ta' natura soċjali qed nitkellmu fuq edukazzjoni fuq il-lingwa Maltija, fuq il-mużika, fuq poeżija u wkoll fuq arti. Allura dan id-DNA li ġie mill-oriġini tal-Bank bqajna nġorruh sal-lum. Normalment il-bank jipprova jaqsam l-attività tiegħu eh, f'programmi diversi. Dal-aħħar snin qed naqsmuhom eh, f'tlet areas prinċipali li huma l-fotografija, l-arti viżiva u wkoll eh, il-mużika. Illum il-Bank għandu librerija ta' CDs li ġew produċuti mill-Bank stess fuq mużika u kompożituri Maltin li jibdew mis-seventeenth sad-nineteenth sat-twentieth century. Il-Bank però jibqa' għaddej u dal-aħħar għodna kemm lestejna xogħol ta' mużika ta' Stabat Mater li ġie esebit ir-Rabat, l-Imdina. Ta' Jukar Gravina, li dan meta kiteb din il-kompożizzjoni kellu biss tmintax-il sena. U aħna dan kienet parti minn kompetizzjoni internazzjonali fejn kellna judges internazzjonali fejn dan il-xogħol ġie apprezzat u ġie mogħti premju tal-ġurija. Aħna dan il-kunċert ġie

Il-kotba ivarjaw minn suġġetti li huma ekonomiċi u ta' natura oħrajn li huma iktar edukattiva bħal kif għad ngħidu fuq arti ukoll riċetti dal-aħħar produċejna pubblikazzjoni mal-Health Department kif dak li jkun jista' jiekol aħjar. Bħalissa l-Bank għandu esebizzjoni li ħa tibqa' sejra sal-aħħar ta' Novembru u titratta fuq żewġ familji li huma fl-arti. Dan huwa programm ta' tliet snin fejn aħna qed naqbdu familji Maltin Jista' tkun l-missier jew it-tifel jew l-omm it-tifel jew bil-kontra, fejn dawn qed jagħtu kontribuzzjoni tal-arti. F'dal-każ għandna l-familja ta' Mallia u l-familja Fenech. Din l-esibizzjoni hemm diversi biċċiet tal-arti li jvarjaw bejn astratti, kontemporanji, klassiċi u portraits and landscapes. Apparti minn hekk, il-Bank ħareġ pubblikazzjoni fuqu li dak li jkun jista' jixtri u fiha l-pubblikazzjoni jsib apparti l-bijografiji tal-familja u tal-membri tal-familja isib ukoll kritika fuq l-arti ukoll xi artikli oħrajn li jikkonċernaw il-familji. Apparti minn hekk, biex bħal speċi wkoll nagħtu wkoll kontribuzzjoni ferm ikbar dis-sena għall-arti, il-Bank huwa partner prinċipali tal-Imdina Biennale, li dan huwa proġett ta' xahrejn fejn artisti Maltin u artisti internazzjonali qed juru x-xogħlijiet tagħhom kemm għall-pubbliku però biex nikkreaw fora biex niddiskutu fuq l-arti. Dan il-proġett kien immexxi minn Dr. Ġużeppi Xkembri Bonaċi taħt l-awspiċju tal-kapitlu tal-Imdien. Llum dawn l-attivitajiet ta' natura soċjali qed itina ehm, element ta' differenzazzjoni ehm, minn banek oħrajn. Allura aħna dawn huma affarijiet li qed nagħmluhom mhux ehm, għax qed nagħmluhom minħabba marketing jew ħabba x'tip ta' pubbliċità, però għax nemnu li hemm bżonn isiru.

Napprezza aktar kemm illum il-ġurnata l-artist ma jistax iħares biss sempliċiment fuq dak li qed jipproduċi bħala arti imma jrid ikun industrijali, jrid ikun entrepreneurial, jrid ikun jimmaniġġja lilu nnifsu stess. Bla dubju, l-ewwel nett qed narawha anki f'gruppi stabbiliti, insemmi pereżempju lil Kronos Quartet u anki r-Rolling Stones, li dawn it-tnejn għażlu li mhux ikunu taħt aġenzija barranija mmiera joħolqu l-apparat madwarhom u biex ngħidlek ikun proprju business tagħhom stess. Aspett ieħor illi jgħin l-artist illum illi biex ngħidlek jippenetra t-territorju interdixxiplinari. Jiena bħala kompożitur ma nħaris lejja nnifsi bħala l-kompożitur fi gwarniċ klassiku ħa ngħid hekk illi ħa nikteb kwartett jew sonata U daqshekk, jiena jaffaxxinani u jinteressani l-aspett interdixxiplinari, fejn kompożitur qed jikkollabora ma' direttur, ma' żeffien, ma' elementi ta' multimedia, għaliex, apparti li jinteressawni artistikament, iżda x'aktarx dan il-mezz għandu potenzjal ikbar illi jkun eliġibbli għal festivals internazzjonali fejn int mhux biss qed tesporta silta mużikali jew recital tal-pjanu, pereżempju, imma qed tippreżenta proġett. Sewwa? U allura qed tippreżenta xi ħaġa unika illi l-festival ma jistax iġib minn xi mkien ieħor.
Ruben, kliemek kollu qed jindika l-aspett imprendetorjali tal-artist li huwa neċessarju, le, biex jasal. Ma jfissirx li għax ikollok din is-sistema madwarek, però, kollox se jkun suċċess, laqqas le. Hekk hu, naqbel miegħek u naħseb illi li l-artist ikun versatili llum hija xi ħaġa importanti. Nerġa' ngħid, hija suġġettiva. Jiena l-aspett imprenditorjali fil-kultura jinteressani, mhux biss fil-mużika. Pereżempju, nħobb nara fejn hemm nuqqas, anki fix-xenografija lokali, u ngħid x'nista' nagħmel biex niżviluppa dak in-nuqqas. Il-Malti l-espressjoni tgħid għin ruħek biex Alla jgħinek. Jiġifieri f'dal-każ naħseb nistgħu napplikawh. Huwa tajjeb li jkun hemm l-istituzzjonijiet u l-fondi governattivi, però ċertament dawn għandhom ikunu l-ewwel pass biex l-artist jibda jimraħ, mhux biex ikunu hemmhekk bħala biex wieħed jiddependi fuqhom għal kollox. Assolutament.
Qawl ieħor huwa, Tqogħodx tistenna l-pajtra taqa' f'ħalqek. Kultant kull ma jkun hemm bżonn li tmur u tgħeżżeż waħda s-siġra, sewwa, imma għall-inqas irid ikun hemm dik il, dak l-impetus u dik il-neċessità li l-artist jagħmel proprju biex jiżviluppa l-karriera tiegħu.
Meta niġu biex nistaqsu lilna nfusna jekk il-gvern għandux jonfoq il-flus fuq xi ħaġa jew fuq oħra, irridu nżommu f'moħħna li l-gvern għandu jindaħal sija fis-suq kif ukoll fil-ħajja tan-nies jekk hemm raġuni għaliex naħsbu li l-ekonomija waħedha mhix se tasal. L-arti u l-kultura hija waħda minn dawk l-oqsma. Però, meta inti qed tiddedika r-riżorsi li huma limitati tal-pajjiż, qed tneħħihom minn xi ħaġa oħra. U allura tiġġustifika għaliex qed tagħmel dan, għaliex inti minn flok ma tinvesti per eżempju fis-saħħa qed tinvesti fl-arti, għaliex inti minn flok qed tinvesti f'din l-attività artistika u mhux fl-oħra. U allura, bħal kull settur ieħor, hemm bżonn li meta l-Gvern jinvesti jara l-impatt u jistudja sew qabel x'se jkun l-impatt ta' dak l-investiment. Jista' jkun li nieħdu żbalji fl-investiment? Iva, jista' jkun. Per eżempju, jista' jkun li ninvestu f'xi ħaġa li s-suq se tapprovdija waħdu u allura minn flok ma intejbu l-offerta nispiċċaw inkeċċu barra is-suq privat u nofru aħna bħala gvern dak żbal wieħed. Jista' jkun li l-mod kif nofru l-fondi minflok ma noħolqu iktar kreattività noħonquha il-kreattività għax nikreaw eh, grupp ta' nies li jafu ħafna kif japplikaw imma ma jafux kif ikunu kreattivi. Fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tal-ekonomija hija li ttejjeb l-għajxien tan-nies u ttejjeb l-għajxien tan-nies mhux biss bil-flus imma anke bil-kwalità tal-ħajja. Is-settur tal-kultura u l-arti għandu wkoll dan il-benefiċċju illi jagħti injection diretta, injezzjoni diretta fil-kwalità tal-ħajja tan-nies, mhux biss trami tal-flus imma anke trami tal-esperjenza. Allura aħna nsibu mir-riċerka illi min jipparteċipa Sija b'mod dirett, jiġifieri li hu stess qed itella' play jew li hu stess qed jagħmel xi ħaġa, però anke b'mod indirett, jiġifieri li jkun udjenza, dawk in-nies li jipparteċipaw frekwentament għandhom esperjenza ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Għaliex jiġri dan? Għaliex l-arti Per eżempju, jien nieħdu xi ħaġa li familjari ħafna għal Maltin li tipparteċipa fil-festa. Meta inti tipparteċipa fil-festa, qiegħed tkun man-nies, qiegħed titgħallem jew strument jew xi sena jew xi arti dak li jidher u se jidher dik is-sena stess. Għandek goal, għandek punt fejn trid tasal flimkien mal-oħrajn, għandek is-soċjal, fil-każ tal-fest għandek ir-reliġjon ukoll. Daw kollha huma elementi li aħna diġà nafu illi tejbu il-kwalità tal-ħajja li tejbu l-kuntentizza U allura meta inti qed tipparteċipa f'attività artistika, qed tagħti lilek innifsek il-kapriċċ, il-pjaċir illi ttejjeb il-kwalità ta' ħajtek mhux biss bil-flus imma bl-esperjenza.